Husaýyn Aýdar arap şasynyň gyzy, Husaýyn Aýdar arap şasynyň gyzy, Emo Gülşen Şähribanym gaýt indi. Ah ol dünýe hem bu dünýe hem ýoldaşym, Emo Gülşen ýassyk daşym eý gaýt indi.

Onda ýaran dostlar aýtdy, Eý, Husaýyn, seni taşlap, bir ädim yza gitmeris diýdi. Hawa, senden çykyp birinji öň öleris, öň özümizi wepat ederis, emma seni taşlap gitmeris biz diýip aglaşdylar. Şo taýda suwsuzlyk welin Iki güne barypdy-da. Eje suw, suw diýip her kimiň donunyň synyndan aslyşyp ýör, ýaňky Ymamhüseýiniň iki ýaşly Züwerr ogly, iň kiçi ogly. Suwsuzlyk iki güne çekensoň jigerleri suwsuzlykdan köýüpdi. Emogulşan muny göterip getirtden aýala aýtdy, Eý, Hüseýin, bujagaz oglumyz öňňundan bäri eje suw diýip her kimiň kişiň donunyň synyndan aslyşyp ýör. Şujagaza bir haýyş etdiňiz heňiz howarçlardan. Belki derýa geçer, bir owurt suw beraýsa, diýende, Ymam Hüseýin iki ýaşly Züwerri ogluny alyp, bir ýigide höküm etdi, Bar gynyň, howaryçlardan dile şyjagat çaga, belki nebsarap suw berer diýip ugradyp goýberdi welin, ýaňky ýigit at üstünde oglany göterip bartdam, goragly howaryçlar, derýanyň goragly duran howaryçlaryna ýüzlenip, Eý, howaryçlar, şu Hazret Alynyň iň kiçi agtygy, Ymam Hüseýiniň Iň kiçi ogly, Şu bir kitap Kuran ýaljak oglan, şunda hiç gelip günä ýok. Şujagaz oglana bir owurçuk suw beriň diýdi welin, erten adamy-da şehit etdiler, oglanjygyňam ortazyndan gylyjy urtup şehit etdiler. Bu halatny elli mitr bärsinde Ymam Huseýin nazaryny dikip duran ýerinde seredip durup bilmän, böyle halata döz gelmän, derhal yzyna tarap öwrülip, bihabar oturan Emu Gulşan Şähribanyň oturan çadyryna kürsäp urup, hatyrlaryň içinde oturan Emu Gulşana garap, Eý, Emu Gulşan, kadalsa bir diken, gozgalsa bir gyl, bierada bolmaz, muny ýakyn bil. Şo gylyň gymyldamasam Huda tarapyndandyr. Biz Sebäpsiz çöp başy gymyldamaz. Ä, bu intek hatar-hatar hasretler öňümizdedir, eý, Emogulşen! Ol hasretlere hemişe döşüňi gerip merdana durgunyň, gaşyňy çytyp namartlyk kylmagyn. Bä, ojagaz oglanymyz hak ýoluna wysal boldy, diýip, Ştaýda Emogulşene garap Huseýin bir söz diýdi.

Eý, töwekgel ýolunda goýulmasaň niýel, Allanyň emrine weý.

Emma Hurra welin bu halatlara döz gelip çydap durup bilmän, ýarag enjamlaryny dakynyp jüpbe joşlaryny egnine atdy-da, atlanyp gazap bilen orta at sürüp çykdy. Haýt, melgunlar, sizde wyždan ýok, bu neresse çajykda ne günä bardyr, tiz çelep meň garşyma geliň, ganyňyzdan dowzah suwsandyr, diýip at bökdürip durdy. Howaryşlardan bir ýigit Ymamyň garşysyna turar men bol diýdi. Ymam, Ol howaryşyň sen melgun kime gelersiň diýip muň kemerinden tutup ýere bir urdy, ustuhany lufta barabar boldy. Luft opilka. Şoňa barabar boldy-da, ikinjä garaşyp durman, öni atylan ot dek bolup gurduryp, ony onda, muny munda, hä, ortaklaryny togalap, uluglaryny ýaralap, kiçiglerini sereläp, şyg edip başyna zabalandyryp bir söweş etdi. Hurranyň baran ýerinde bir tirik zat goýmazdy.

Hany, ýaýçylar, ýaýyňyzy Hurra tarap gezäp sypdyryň diýende, öz çukurlarynda ýaňky çeşmir ýaýçylar ýaýlaryny çekip, iki müň sany çeşmir ýaý oky birden sypyp gitdi. Hurranyň üstünden ýagyş ýagan ýaly oklar geldi. Hurra birnäçe ýerinden jyrahatlandylar. Ýara Ýaýoklar dilip geçdi. Emma Hurra indi gylyç göterende eli sandyrap, gözi garaňkylaýanyny aňdy-da, indi işiň başgaça bolanyny bilip, Hurra Husaýyny dostuna gygyryp, Eý, Husaýyn, men-de bu gowgaly dünýede giderim, dünýä. Çek, sen bu hasretli dünýede hoş gal, Seniň bilen ençe ýyllar ähti-wepa kylypdym, Hurra, a, Huseýin, gadyrdanym, hoş galgynyň dip, gylynyň dip.